Bulchaan dawlaa Khawaarizmiyyaa akkamitti akka du'e laallee turre. Haala dhumaatii jireenya isaa jechuu. San booda waraanni Mogoolota hakuma digdamaan lakkaa'amu kan naannawa laga Qazwiin qubate san akkam ta'e dhiiroo? Maali jira yoo jenne asirraa seenaa isaa itti fufnee hojii laalluu ta'a jechuudha. Waraanni kuma digdamaan lakkaa'amu kun iddoo Jinkiis Kaan Samarqand keessa qubaterraa kiiloomeetira 650 ol fagaatee argama. Osoo muslimtoonni naannoo san jiran wal tahanii tokkummaa isaanii fidatanii osoo waraana kan itti bahanii ni finna waan isaan dur nu godhaa turan irraa kafalanna hijaa irraa baana jedhanii osoo Kutannoodhaan lafaa ka'an silaa waraana kuma diiddamman waa xiqqoo tana daaraa godhuu danda'an. Maaliif jiraattoonni naannoo san turan hedduudha. Miliyoonotaan lakkaa'aman garuu waraana kuma diiddamaan lakkaa'amu kana itti bahanii isaaniin loluudhaaf gootummaa dhaban. Wanni gaafa san tahe kaana amran ajiiban umukhziya. Wanni gaafa san tahe hedduu nama ajaa'ibsiisa. Hedduu nama qaanfachiisalleedha. Maaltu tahe? Yoo jennee halaallu taate muslimtoonni yeroo san jiran jihaada irraa fagaatanii jiran. Jaalalli isaan duniyaaf qaban hedduu daangaa dabree jira. Kanumaa fi fa'asbahu kalghutaa illazii yaxmiluhu sayl. Akka

Kaayyoo, ijjannoo fi fedhii ummata Tattaar kana, ummata Mogool kana ifirraa buqqisanii faccifachuu gonkumaa hin qaban ture. Hedduu hin barbaadan. Waan akkana yaadni akkana gonkumaa sammuu isaanii keessa hin jiru. Gabrummaadhaaf hayyamamoo ta'anii fudhatanii qeebalanii jira. Yeroo kana waraanni kuma digdamaan lakkaa'amu kun imala isaa gama magaalaa Maazindaan taasise. Magaalaan Maazindaan tun magaalaa Iraan keessatti argamtu. Magaalaa tana hogguu dhaqan famalakuha fi asra'i waqtiin. Yeroo gabaabduu keessatti magaalaa tana to'atanii harka isaanii jalatti galfachuu danda'an. Yeroo gabaabduu keessatti. Biitii tun biitii Maazindaan jedhamtu tun haalli teessuma isiitii fi haalli qilleensaatii fi haalli teessuma isii naannoo san jiru weerara diinaatiif hedduu mijjooytuu hin turre. Inumaa gaafa Umar radiyallahu anhu ardah gaafa khilaafaa isaa Iraaq irraa kaasee hanga Khuraasaan gaafa fathii godhee biyyoota kanneen amantii Islaamummaa keessa babal'isu biyya Maazindaan jedhamtu tana seenuu hin dandeenye ture. Biyya tana seenuu hin dandeenyu ture. Maaliif haalli teessuma isii hedduu jabaa fi weerara diinaatiif hedduu kan hin tolle turte. Inumaa walam tuftax illaa fi zamanii Suleymaan ibn Abdulmalik rahimahullah gaafa bulchiinsa umawiyyoota Suleymaan ibn Abdulmalik gaafa hoggansa isaati biitii maazindaan jedhamtutuun tabanamte. Garuu ummanni tattaarquun yeroo gabaabduu keessatti biyya tana bananii seenuu danda'an. Biyya tana yeroo gabaabduu keessatti akkamitti seenanii harka isaanii jala deeffachuu danda'an yoo ka jennu taate laali quwwatihim humna fi dandeettii ummanni tattarqabuuf miti. Walaakin lidacfi lmuslimiin garuu wanni isaan biyya tana seenanii hoggu takkatti hogganuu danda'aniif dadhabina ummata muslimtootaatiif. Duuba biyya tana hoggu seenan akkuma aadaa isaanii faqataluu namoota ajjeessan wa'azzabuu wanahabuu wa'ahraqul bilaad biyya gubanii qabeenya isaanii saamanii biyya daaraa godhanii akkuma adaa isaanii keessaa bahan magaalaa maazintaan tanarraa hogguu bahan kallattumaan gama magaalaa rayyi jedhamtuu imala isaanii eegalan osuma gama magaalaa rayyi deemu jiranii wanni tokko isaan qunname warri haatii warraa Muhammad ibn Khwarizm Shah Muhammad ibn Khwarizm Shah seenaa isaa kutaa dabartee keessa dubbannee jirra akkaataa du'a isaa jechuudha. Haati warra isaa fi ilmaan isaa qabeenya duraan waggootii dheeraadhaaf walii kuufachaa turan san isaanii qabatee dawlaa Khwarizmiyaa sanarraa bahee isaanii gama biyya biraa deemu jiru. wal qunnaman ummata tattaar kana wajjin. Ummanni tattaar hogguma kana qabeenya isaan qaqqaalii fi waan isaan ba'atanii deeman kana hogguma san irraa fuudhan irraa saaman. Wa arsaluhu min fawrihim ilaa Jinkiis Khaan yeruma sanitti Jinkiis Khaanitti ergan qabeenya saaman kana. Akkasuma asitti hin dhaabbanne magaalaa Rayyi seenan. Magaalaa Rayyi tanaas hogguu seenan nama ajjeesuu qabeenya isaanii saamuu Mana ibidda itti shiduu, jiisuu, gubuu, dararaan adda addaa isaan ummata muslimaa gubbaan gahaa turan itti fufe. Asitti hin dhaabbanne ammaas. Imala isaanii eegalan. Imala isaanii itti fufan. Eessa dhaqan san booda? San booda magaalaa Tabriiz jaamtu isii dawlaa daangaa Adarbiijaan keessatti argamtu sanii dhaqan. Garuu biitii Tabriiz jedhamtuun yeroo ammaa daangaa Iiraan keessatti argamti. Yeroo kana bulchaan biyya tanaa nama Oozbeek jedhamu ture. Bulchaan biyya Tabriiz tanaa nama Oozbeek jedhamu ture. Duuba bulchaan kun wanni uummanni Moogool kun naannoo isaa sanii gaggeessaa turan gurra isaa dhaqqabee jira, dhagahee jira, waan akkam akka gaggeessaa turan. Kanumaafuu fa'araada ayyu saalihahum isaanii wajjin hariiroo gaarii araara buusuu barbaade. Hogguu kana maal godhe? Uummata tattara kana maal jedhan? Haalli qilleensa akkuma gartan kana yeroon qabbanaa seenuu jira. Uffata isin haa kennu. Nyaata waan nyaattan isin haa kennu. Yaabbii isiniif haa kennu. Biyya tiyya hin seenina. Anarra dabraa je'eetii gaafii akkanaa isaaniif dhiheesse. Yeroo kana dhuguma naannoonni haalli qilleensa naannoo sanii hedduu qabbanaawaa ture. Ganni seenee jira. ulfaataa waan tureef dirqama uffatatti ni haajaman nyaatatti ni haajaman waan yaabbatan hedduu itti haajaman jechuudha kanumaafuu gaafii Uzbeekistaaniif dhiyeesse kana fudhatanii qabeenya uffata yaabbii gabbaasee kanneef Uzbeek yeroo kan isaanis waan inni baaseef kana fudhatanii osoo magaalaa isaa hin seeniin bira dabran. Jinkiis Khaan Yeroo kanatti Samarqand taa'ee maal karoorsu jiramee wajji haa laallu. Jinkiis Khaan Samarqand keessa hogguu jiru kana bulchaan dawlaa Kawaarizimiyyaa guddichi du'ee jira. Kanaafuu biyyoottan naannoo isaa marsanii argaman kana if jala deebisee bulchuu barbaadee jira. Fadhii akkasii qaba. Kanumaafuu biyyoonni yeroo san isatti ulfaatan akkasumatti gufuu ta'anii akka biyyoota kan if jalatti hin deebisneef isa ifirraa qabuu danda'an biyyoota lama turan. Biyyoonni kun Khawaarizimii fi biyya Khuraasaan jedhamtu tana. Biyyi Khuraasaan jedhamtu tun biyyaa fi lafa bal'oodha. Biyyoota akka Neesaabuur, Balkh, Ghaznaa fi Marwu jedhamtu if keessa qabdi. Kana malees biyyoota hedduu if keessa qabdi. Biyyi Khawaarizim jedhamtu tun immoo biyyoota hooggantoonni dawlaa Khawaarizimiyyaa keessaa bahan qabeenya guddaa fi warra dandeettii waraanaa jabduu qabu turan. Kanaafuu biyyoota lamaan kana yoo if duraa meeyse malee naannawa kana guutumaan guututti bulchuun hin dandayamu. Kanumaa fi waa yaade. Maal yaade? Faqarara an yabdaa bi amaliyyaati ibaada tabuthu ru'ba fi quluubi muslimin. Yeroo kana maal barbaade?

Khawaarziim tanatti hin duulin dura waa godhuu barbaade. Waraana isaa kana walitti qabee garee sadi uume. Garee sadii ta adda baase. Garee takka fuudhee gara biyya Farghaanaa jedhamtutti erge. Biyyuma naannawa Samarqanditti argamtu tana. Naannoo sanitti erge. Garee lammadaa gama biyya Tirmiiz jedhamtutti erge. Biyyi Tirmiiz tun biyya Imaamu Tirmiizii saaxibu sunan rahimahullah biyya isaati. Garee sadaffaa fuudhee Naannoo laga Jihoonitti joogana tokko jira naannoo sanitti erge. Ergama maal jiru itti kanne naannoo kana dhaqanii akkuma aadaa isaanii namoota naannoo san jiran akka qalanii ajjeesaniif qabeenya isaanii akka saamaniif naannoo san guutumaa guututti gubanii daaraa godhanii balleessanii akka deebi'aniif. Kaayyoon lola kanaa maal yoo ka jennu taate jiraattoota fi mootota naannoo Khuraasaanii fi Khawaarizim jiran san sodaachisuufi. Isaan kana sodaachisee gaafa waraana isaa qabatee isaanii dhaqu kana isaan kun sodaatanii qalbii isaanii keessa mo'amanii hogguu jinkiis kan itti dhufu yaa sayyida keenya nu dhiisi jedhanii akka isa jala kufanii isa kadhataniif kaayyoo akkasiitiif lola kana gaggeessaa ture jinkiis kana. Akkuma inni yaade gareen waraanaa sadeenuu ergama isaanii kenname kana milkaa'inaan galmeessisanii as deebi'an. Namoota fixanii oduun tun biyya kuraasaanis dheeyxe. Warri Khawaarizimiis oduu tana dhage. Yeroo kana fawasalat risaalata tariyya Ergaan isaa ergaa inni duraan yaade kaayyoon isaa galma dhoyiteef jechuu. Hundi irraa sodaate amma waan ta'aa ture dhagaanga. Hundi sodaatee jira. Nutis yoo isa dura dhaabbanne booddeen teenya tanaa waan ja'u barnoota irraa fudhatan fakkaata. San booda Jinkiis Kaan waraana isaa qabatee biyya Khuraasaan keessa biyya Balka jedhamtutti duule. Waraana isaa qabatee hogguu biyya Balka tana dhaqu

Ajaa'iba namatti ta'a. Dhiiroo kaayyoon isaa maali? Maaliif akkana godhe? Yoo ka jennu taate arguuf teenya kaayyoo maaliitiif tarkaanfii akkana akka fudhate? Sanbooda Jinkiis Kaan magaalaa Marwu jedhamtutti duuluu yaade. Magaalaa Marwu jedhamtu magaaluma Balkh tanarraa fagaattee magaalaa argamtu. Yeroo kana Jinkiis Khaan jiraattoota magaalaa Balkh jedhamtu kana keessa jiranitti maal irraa barbaade? Maal ajaja beektu? Muslimtoota kana waliin yaamee akka magaalaa Maruu kanatti isaa wajji duulan isaan gaafate. Dhiiroo Muslimtoonni obboleeyyan isaanii irra duuluudhaaf haya jedhanii ajaja isaa fudhatanii dhiiroo ni deeman moo? hin deemani insaacuu liawaamiri sodaa guddaa isaan jinkiis kaan irraa qabaniif haya ja'anii qeebalanii fudhatan obboleeyyan muslimaa isaan irratti duluudhaaf jecha haya ja'an laali ikhwatii Osoo seenaa gaafa san mudate haala waaqi'aa nuti amma addunyaa keessa jirru tana keessatti osoo fuunee kan wal madaalchisnu taate osoo kalaallu taate wanni gaafas mudachaa jiru ammaas tahaa jira xiqqoo osoo xiinxalle wanni kun nuu gala akkasuma jiraattoonni magaalaa balakh waraanni jinkiis kaan guddichi wal qabatanii gama magaalaa maruu duuluudhaaf ka'an. Hoggu kana jiraattonni magaalaa Marwii fi hogganaan magaalaa Marwu dhagahe. Jinkiis Kaan isaanii duuluudhaaf akka deemu dhagahe. Yeroo kanatti jiraattonni magaalaa Marwu akkasumatti bulchaan magaalaa Marwu waraana kuma dhibba lamaan lakkaa'amu qopheessee hulaa magaalaa Marwu duratti isaan kana eege. Waraanni Jinkiis Kaaniin durfamuus waraana guddaadha. Waraana kuma dhibbaatamaan lakkaa'amu itti ida'e akkasumatti lakkoofsa uummata musliimaa magaalaa Balkh irraa ka'ee isaa wajji duuluuf dhufee wajjiin lakkoofsi isaanii hedduu guddaadha. Lolli isaan lamaan jidduutti adeemsifame. Yeroo kana waraanni Tattaar fastaxaa an yaqtula minhum mucdamahum irra hedduu ummata muslimaa ajjeesuu danda'ee jira. Isaan keessaa gariis booji'uu danda'ee jira. Lola kanarratti ummanni muslimaa injifatame. Tattaar ammaas injifannoo isaa galmeessisuu ittuma fufe. Garuu yeroo sanitti oduu hedduu odeeffamaa addunyaa gubbaa facaate tokko jira. Jeeshu tattaarii laa yuhzam jedhan. Waraanni ummata tattaar kun waraana gonkuma hin injifatamne Namni tokkolleen isaan injifachuu hin danda'u jedhanii yaadan. Takhayyal yaa akhii ma'i. Meen hojji yaadi. Waraanni muslimtootaa qabee ka isaanii wajjin lolu yactaqiduuna anna caduwahum haadha laa yuhzam. Waraanni isaan itti loluuf deeman kun waraanni isaan irra duuluuf deeman kun waraana gonkumaa injifatamuu hin dandeenye jedhanii akkasii yaadan. Durumaanuu osoo lola hin eegalin dura nafsiyyaadhaan keessatti mo'amanii jiran jechuudha. Kanumaafi namni tokko hogguu waan tokko galmeessisuu barbaade, hogguu injifannoo wahii galmeessisuu barbaade dura sammuu keessa yaadee daddeebisee sammuu keessa galmeessisa. Daddeebiseeti sammuu keessatti waan san milkeessa. San booda qabatamaan lafarratti waan san dhugaa godhee uuma jechuudha. Eega gargaarsa rabbiiti. Waraanni kunis osoo ganaa duula hin eegalin lubbuu isaa keessatti hamileen keessa cabxee injifatamee jira. Waraanni muslimtootaa kuma dhibba lamaan lakkaa'amu hundi isaanii gariin dhumee gariin booji'amanii lolli injifannoo uummata taariin dhume. Magaalaa Marwootan hogguu seenuu barbaadan magaalaan Marwootuun dallawaan marfamtuudha. Waraanni isaanii dhumee jira garuu naannawa san guyyaa afuriif turan. Osoo jiraattonni magaalattii hulaa uummata taar kana jala hin banin naannawa san turan. Guyyaa shanaffaa irratti ilmi Jinkiis Khaan kan lola kana hoogganaa ture xaliyaa barreessee bulchaa magaalaa maruu kanatti erge xalayaan maal jetti yaa amiira nu gabbahi nu dubbisimee wal haa dubbisnu wal haa mari'annu booda nutuu biyya kanarraa deemuun keenya hin oolamu amiira biyya tanaa si goona mee koon nu gabbahi wajji haasuyna ja'anii xalayaa kana barreesseef ilmi jinkiis kaan yeroo kana Bulchaan magaalaa Marwiis kan inni barbaadu sanuma aangoorra turu waan ta'eef fedhiin isaa guddaan egaa aangoonaa kan itan ammaan irra kaayyadhe jee dhufe. dhufe. Hogguu hulaa banee itti gabbahu ilmi Jinkiis Kaan kun amiirticha itti gabbee kana kabajee ifi dhiheessee keessummummaa isaanii maltu isa keessummeessee teessise maal jedhan oggu kana mee hayyoottan beeytoota warroota si mareechiisu warroota ati isaaniin mari'attu mee namoota akka isan fidi nuu yaame mee isaan hojii teenye haa mari'annuu jee gaafii kana isaaf dhiheesse. Amirtichinis maasha Allah waan gaariidhaa mijeetii akka Hayyoonnii fi manguddoonni namoonni gurguddoon biyya maruu keessa jiran akka dhufan isaan kana yaamicha dhiyeesseef. Akkuma amiirtichi hoggantootaa fi beeytoota hayyoota magaalaa maruuif yaamicha dhiyeesseen warri kun gabbahanii dhufuu eegalan. Itti as deeman, dhufan, magaalarraa fagaatan ummata tattaar kanatti dhihaatan falammaa tamakkana minhum tattaar ummanni tattaar kana hogguu isaan irraa mijjeeffatu dalloo irraa fagaachuu isaanii magaalaa irraa fagaachuu isaanii fiiganii deebi'anii seenuu akka hin dandeenye mirkaneeffannaan faqabaduu aleehim jamiican hunda isaanii achumatti qaban waqayyaduuhum bilxibaal hunda isaanii qabanii achumatti Haadaan isaan kana hidhan. Dhiiroo. Tarkaanfiin itti aanu maal godhuu deeman jara kana haadaan hidhanii akkam godhuu deeman waan jedhu insha Allah kutaa dhuftu keessatti hojii laallu ta'a. As'aad Allahu sabaahakum wal masa.